Tun chung kan video ah chuan bai bing dah that dan kan lo sawi dawn a ni. Bai bing hi a thar ang deuh sar in a chhuak thei ka ti a, keimah ah chuan a danglam lo ka ti a, chuvang chuan in dah that a man hla bik ka ti a. Bai bing hi cheng zahnih man vel bawr tun tum ah hian ka dah tha dawn a ni. Bai bing hi ti hian in kei chuan in ka ui avang hian hetah a mawng thleng hian in ka a tak hi ka la thin a, ti hian in ahh kan bai bing. Dah that tura kha a hmasa berah chuan kan lo thian hmasa phawt dawn a ni. Baibing dah that hi a to thei em em a, chuvang chuanin ih mahnina dah that ve mai kha. A man a tlawm zawk bakah duh hun hun a ei tur te kan lo neih theih phah thin a, tha ka ti em em a. Keini pawh hianin heng a kan dar that hi a awm leh hma zawng te kan ring thei thin a, a fuh ka ti lutuk a, chuvang chuanin thil dar that hi ka uar tawh em em a ni. Tihian kan lo thianfai zo ta a. tui kan lu mang a, hei hi a so hma deuh hianin kan bai bing dah tha tura kha kan lo sil fai dawn a ni. Ti hianin uluk deuhin kan sil fai ang a, camera ka ken telh avang hian ka duh angin camera a lang ah han ka ti fai tha thei lo a. Tichuanin tui kha a lo so hunah khan bai bing kha kan thlak ang a, hei hi rei deuh pawh chhuan a ngai lo a. han so deuh sengin tichuan ui a lo tawng ta zar chuanin tikhanin a rawn so chhuah hunah khanin kan duh tawk deuh mai dawn a ni a awlsam lutuk a maw tih dan hi umm tihian a lo so ta bawrh bawrh a a so hmin vek thleng kha nghah a ngai kher lo ta tichuanin hetiang i a rawn so zawh ah hianin kan dahdai phawt dawn a. dah daih phawt loh hi chuanin tuihute hi tam duh a kha vang khanin ka dah dai deuh phawt thin a ni aw thawh puitu hi ka nei tha lutuk a tun lai chu kan thusawi te chiang loh chuanin comment lamah te in lo sawi dawn nia aw ti hianin kan dah daih tur kha kan chhuak chhuak vek ang a fan hnuaiah te rei lo te kan dang a heng ho hi chu ih a tam tham lo bawk a dai hma lutuk a. tih chhung pawh rei lo a, a awlsam bawk si a. Hei hi kan baibing tah that tur kan dah daih kha nia ti hian a lo dai tawh a, tunah chuan kan lo pack leh tawh dawn a ni. Ka pack na tur bawm hi tlem in a lian deuh a, mahse pawi em em ka ti lo a, a chang chuan in ei khawp lek lek ten Pu va eina sarang aia lian deuh si angah te pawh khan kan pack thin a, tihian a sei zawng deuh khan ka dah ta maw? A dah dan na hi chuan thu thu nise mahse a sei zawng a dah hian in tlem in phawrh te pawh nuam ve deuh a, tih thlap thlap kha har ve deuh tawh a, hei chu rawtuai ang kha ni chiah lo a, ih a lo sin deuh zawk nen hun a duh deuh avangin kan ti thlap thlap tawh bik chiah lo a ni, tun tumah chuan hei bawm khat chiah ka dah tha dawn a. Tihianin kan khung zawh vek hunah khanin a sarang kan chhin phui hma siah khanin kan nem per kan nem per ti ila engti nge ka sawi ang aw ih video ah han ka rawn ti lang dawn tho a an chhin phui hma deuh khan hei kan siam rem ang a maw ih tihianin. lak chhuah awlsam dan tur ang kha hisap telh ve ka ngai a chhan chu nakinah chuan a khal vek tawh dawn avang khanin ih duh ang ang khanin a lak theih tawh dawn lo a lak chhuah te harsa deuh a ih lo dah tui hmasak chi kha a ni vak lo a chhan chu a chhiat palh te hlauh awm a maw tichuan ka chhin phui hma deuh khan boruak kha a tam thei ang ber ka ti chhuak ang a. A khawl ang te ka neih lem lo avangin ti hian ka theih ang tawk khan ka ti phui a nga boruak te pawh kan ti chhuak ve mai dawn a ni a harsa lo a maw ti hian kan lo zo tawh dawn a ti hianin kan lo ti zo der a freezer ah kan dang a a awm loh hunah te duh hun hunah kan ei chak chana piangin ti khan kan ei leh tawh mai dawn a ni in lo en avangin kan lawm in.